Thirtute in za vaiin chibai leh vek ule. Vawiin ni sawm pathum, April, sanghnih leh sawmhnih pali hi kan fapa Martin Lalpekhlua piancham kum sawmhnih pahnihna a ni a. A piancham changchawi hianin video tawi tein kan siam anga min lo thlir chhuah sak vek dawn nia. Martin hi class KG atanga BA thlengin Shillonga zir chhuak a ni a, Saint Anthony's leh Saint Edmund's ah te zir thin a, tin Saint Anthony's atangin MA English, BA English a zo va, tichuanin tunah hianin University of Bristol, UK ah MA Comparative Literature and Culture a zir mek a ni. Martina hi a pian danah pawh hianin a special hle mai a, Kan inneih kum thum chhung khanin fa kan pa i lova, kum sanghnih leh pakhatah khanin Herald for Christ rawngbawlna ropui tak Ramthar Kohhranah khan kan va chhim a, chutah chuanin Evan Faktea tawngtai tawngtai tihdamna nei kha kan va chhim ve a ni a. A tawngtai lai khanin ka chhul hi a rawn che ta tual tual mai te tang chuanin Pathianin ka chhul min hawn sak niin ka hria a, nau ka lo pai ve ta a. A kum leh April ni sawm pathum ah Martina hi zei chhuah a ni a, tichuanin Martina hi lo piang ta a ni. Kg hnih leh gram zaruk chauh a ni a, amah pawh a piang te hle a ni. Hnute tui ka la nei lo zui bawk a, kan buai ve thei hle a ni. Hei hi vawiin ni a an hun hmanna a ni a, Bristol University a MA first sem a zir lai hianin aah PHD scholar ni turin research proposal te an siam a, seat te an dil a, seat a hmu ta hlauh mai a tin scholarship pawh aah. PHD a zir chhung zawng kum li chhunga a in enkawlna tur kha scholarship an pe thei dawn bawk a, aah kan lawm em em mai hei. Pathian hnenah lawmthu kan sawi mawlh mawlh a ni. Hetiang taka lo piang harsat taka lo piang chhuak gifted child a nih tak meuh avang hianin a tet lai atangin Pathian a duh atana hman turin kan hlan thin a ni. Zing tawngtai kal thin ten Martina scholarship lak lawmna nei turin min phut der ve a, lawm tur deuh awm hi chuan artui sawh keh kan ti a, artui chhum leh thingpui hang, sen hang kan han kan han ahh inkhawm a, kan kohhran enkawl tu te in lamah te tawngtai inkhawm vanah kan inkhawm, kan han eikhawm laih laih zel kan hlim ve thei hle a ni, tukina kan hun hmanna tlem i lo thlir ang.

Hei hi Pu FC a Reverend FC a ni a, hei hi an nu Zarvawi Sinai i ni a, hei hi Pu Chhuante a kan BSNL boss a ni a, Shillong ah hian a lal ber a ni ringawt mai ni, kan chhuang em em a ni, chuan hei Pu Sena a ni a kan biak in. Enkualtute pangpar expert a ni a, pangpar hi a bul chur chur mai ni. Umm, hei nu Sawmi, Aizawl tang a rawn haw thar. Hei a ngo buk mai Aizawl ni tan chu. Ai, chuanin, ii, kan ei siam thiam ber, hei ei siam thiam ber Thuthleng i a ni a, kan upa nupui a nih hi.

tuk chu nia engkim ah ok we are very proud of you Martin happy birthday umm lawmthu ka lo sawi ang aw hming in aw umm hei hi Eli i kan nula fel ei siam thiam a ni pawh hi ni a hei hi ma biak i biak in enkawl tunu ber an zia nia hei kan hlim thei ania chawkidar.

Thlangra kan sawi deuh chhenna chhan hi in hre lo mai thei a, helaia MP candidate tur Voice of People's Party, VPP, symbol a ni a, a ni hi eng nge ni mi rethei pawl ang deuh hi a ni a, kan pa in a thian te vote ngei ngei turin a chah a ni, Khasi tawngin Pra a ni a, chu chu thlangra tihna a ni a, symbol tihna a ni. Kan chhungkua thlalak hlui lian unau, thlalak hlui te, rei tak tak tawh a mi te ka hmuh theih ang ang te kan hai chhuak a, kan rawn dah a ni a, record atan te pawh a tha a, min lo thlir sak avangin in vai chungah lawmthu ka lo sawi mawlh mawlh a, tin min la subscribe lo te khan subscribe button kha min lo hmeh sak leh turin ka ni sawm bawk cheu a, tichuanin ka video dangah te kan inhmu leh zel dawn nia.